מאנטאג פרשת תצוה שנת תשפ ד, היסטאריע פון די וואך. דורכצוגיין אלע היסטארישע מאמענטן וואס האבן פאסירט אין די היסטאריע די וואך איז נישט מעגליך, אבער איך וועל זיך באציען צו דריי אינטערעסאנטע היסטארישע אייגנארטיגע מאמענטן וואס האבן פאסירט די וואך. די ערשטע היסטארישע מאמענט איז געשען אין פֿופֿצן אויף פעברוארי צוויי טויזנט עלף אין די לאנד ליביע, אן אראביש לאנד וועלכע איז נישט ווייט פון איטאליע. דעמאלטס האט אויסגעבראכן דארט א בירגערקריג וועלכע האט זיך געצויגן ביז די דרײַ און צוואַנציק אויף אוגוסט, ווען מ'האט אונטערגעברענגט די לאנג פארצויגענע הערשאפט און דיקטאטורישקייט פון די באקאנטע טיראן און רוצח מואמאר קאדאפי. מואמאר קאדאפי איז באקרוינט געווארן אלס די משוגענע המון פונעם היינטיגן דור. פארוואס? די אמת איז אז פון מועמר קאדאפי קען מען רעדן א עקסטערע שמועס, אבער אזוי ווי מען האלט חודש אדר וועל איך עס זאגן אין קורצן. מועמר קאדאפי איז געוועזן א קאמאנדיר, א אפיציר, אין די ארמי פון ליביע, און אין נײַנצן הונדערט זיקס און נײַן האט ער נאך א רעוועלושען באוויזן אראפצואווארפן די קעניג אידריס די ערשטע פון ליביע, און ער האט זיך פאררופן אלס הערשער פון ליביע. זייט דעמאלטס האט קאדאפי געהערשט אויף ליביע מיט א אייזענע פויסט. אבער ער האט געוואלט שפילן אןיף האט ער זיך קיינמאל נישט גערופן הערשער אדער פרעזידענט אדער קעניג, ער האט זיך אלץ ווייטער גערופן מיט די נאמען קאלאנעל וואס קאלאנעל איז גאנץ א נידעריגע רענק אין די ארמי, און ער האט זיך אייביג גערופן מיט די נאמען כאטש ער איז געוועזן הערשער פאר אזויפיל יארן איבער ליביע. מואמער קאדאפי, אזוי ווי כ'האב געזאגט, איז געווען באקאנט אלץ די המן פונעם היינטיגן דור און די סיבה איז ווייל ווען ער איז ארויף אויפן בענקל, אין נײַנצן זיבעציק די נײַן האט ער זיך גלייך גענומען אויספירן די לעצטע גירוש וואס אידן זענען דורכגעגאנגען אין די היסטאריע. אונז ווייסן מיר אלע אז אידן זענען אדורכגעגאנגען אסאך גירושים, אבער די לעצטע גירוש האט אנגעפירט דער מועמר קאדאפי ווען ער האט פארטריבן אלע אידן פון ליביע. א גרויס חלק פון זיי זענען אריבער קיין איטאליע, און ביז היינטיגן טאג איז דא אין רוים א גרויסע ליביע קהילה, און אין די אידישע מוזיעם אין רוים איז דא א גאנצע אפטיילונג פון די אידנטום פון ליביע. קאדאפי האט זיך אבער נישט אפגעשטעלט מיט דעם, ער איז געווען באוויסט אלס א גרויסער שונא ישראל, ער פלעגט שטיצן אן א שיעור אראבישע ראדיקאלע טעראריסטישע גרופעס סיי מיט געלט און סיי מיט עצות, און אין געוויסע טעראריסטישע אקציעס איז ער געווען פערזענליך אינוואלווד. ס'איז דא א גאנצע רעזומעי מיט טעראר אונטער זיין נאמען, אבער אונז האבן נאר דערמאנען צוויי באקאנטע טעראריסטישע אקציעס, איינס איז געוועזן ווען ער האט געשיקט טעראריסטן באהאלטן באמבעס אין די פען-עם פלייט וואן נאט טרי וועלכע איז געפלויגן פון אמעריקע קיין סקאטלענד, אין יאר נײַנצן הונדערט אַכט און אַכט, און זייענדיג העכער סקאטלענד האט עס אויפגעריסן און אומגעברענגט אסאך מענטשן, און די צווייטע באקאנטע זאך איז געוועזן א טעראר אקציע אקעגן אמעריקאנע סאלדאטן אין מערב בערלין אין נײַנצן הונדערט אַכט און זעקס. ווען ס'איז געוועזן די ניין עלעווען טעראר אקציע אקעגן די טווין טאוערס האט ער געפילט ווי די וועלט הייבט אן צו ווערן אביסעלע ענג ארום אים, ממילא האט ער געלאזט וויסן אז ער טוט פארדאמען זייער שטארק על קאידא און די גאנצע טעראר אקציע אקעגן די טווין טאוערס, ווי אויך האט ער געאפערט געלט פאר די משפחות פון די קרבנות פון די פען-עם פלייט. אין צוויי טויזנט און דרײַ האבן די אמעריקאנע סאלדאטן געכאפט סאדאם כוסעין די געוועזענע הערשער פון איראק, און זעענדיג דאס אין די נייעס האט ער זיך נאך מער דערשראקן, און זייט דעמאלטס האט ער געלאזט וויסן אז ער לאדט אריין אינספעקטארס אין זיין לאנד צו פארניכטן די אלע אומלעגאלע געווער וואס ער האט געהאט וואס איז אקעגן די אינטערנאציאנאלע געזעץ. זייט דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו שפילן פאניע ברייט מיט אמעריקע, און אמעריקע האט עס עקסעפטעד, כאטש אמעריקע און די אייראפעאישע לענדער האבן גוט געוואוסט וואס פאר א רוצח און וואס פאר א דיקטאטור ער איז, דאך האט מען עס פארקוקט, צוליב צוויי סיבות, די ערשטע סיבה איז ווייל ער האט פארקויפט זייער אסאך געזאלין פאר אמעריקע, און די צווייטע סיבה איז ווייל זיין לאנד איז זייער זייער נאנט צו איטאליע און ער האט א גאנצע צייט געסטראשעט אז ער קען אנפילן גאנץ אייראפע מיט אראבישע פלייטים, זייענדיג אזוי נאנט צו איטאליע, און דאס איז א זאך וואס אייראפע האט נישט געוואלט אז ס'זאל געשען, און גראדע איז עס א זאך וואס גייט נאך ביז היינט אן, כאטש קאדאפי לעבט שוין לאנג נישט. הגם דא איז נישט די פלאץ צו מאכן א ביאגראפיע אויף דעם קאדאפי, אבער ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן לכבוד חודש אדר, אז ער האט נישט נאר געפראוועט פארשטעלאכטס חודש אדר, נאר ער האט זיך פארשטעלט א גאנץ יאר. יעדן שני וחמישי איז ארויסגעקומען מיט אנדערע קוריאזע און מאדנע בגדים, וואס די עולם האט זיך אונטערגעהאלטן מיט דעם ארום די גאנצע וועלט. דאס איז אבער געווען א פארשטעלאכטס. ווייל בעצם איז ער געווען א בארבארישער רוצח און א דיקטאטורישער הערשער אויף זיין לאנד און א גרויסער שונא ישראל. אינטערעסאנט אנצומערקן אז ממש איידער ס'האט אויסגעבראכן די רעוואלוציע אין ליביע אקעגן קאדאפי האט קאדאפי געגעבן זייער א ווילדע אנטיסעמיטישע דרשה אקעגן אידן ארום די גאנצע וועלט און ער האט אונטערגעהייצט אראבערס זאלן ארויפגיין קיין ארץ ישראל און אומברענגען רחמנא לצלן וויפיל אידן זיי קענען, ממש אזוי ווי המן להשמיד להרוג ולאבד, מען האט קלאר געזאגט ער וויל נישט אז איבערבלייבן איין איד לעבעדיג. און ממש אפאר וואכן שפעטער האט זיך אנגעהויבן די רעוואלוציע אין ליביע, ווי צום סוף ווי באקאנט האט ער געענדיגט מיט א מיסע משונה, כן יאבדו כל אויביך השם. אין טו טאוזנט עלעווען האט אויסגעבראכן אין אסאך אראבישע לענדער רעוואלושענס וועלכע מען האט גערופן די אראבישע ספרינג, און דעמאלטס האט זיך אויך אנגעהויבן צו פארמירן פראטעסטן אין ליביע אקעגן די קאראפטירטע הערשאפט פון קאדאפי און אקעגן זיינע אלע רשעות וואס ער האט געטון אקעגן די ליביער פאלק. פון פראטעסטן איז עס געווארן געהעריגע מהומות און פון מהומות איז דאס געווארן צו געהעריגע רעוואלוציע. די אפיציעלע רעוואלוציע האט זיך אנגעהויבן אין די פופצנטע פעברואר טו טויזנט עלעווען און ס'האט זיך געצויגן אזוי ווי כ'האב געזאגט ביז די דרײַ און צוואַנציק טער אויגוסט. דערווייל האט קאדאפי קודם פרובירט צו ווייזן אז אלעס איז אונטער קאנטראל אבער מיט די צייט האט ער שנעל געמאכט פלייטע און ער איז אנטלאפן, מען האט אים נישט געקענט טרעפן ביז די צוואנציגסטע אקטאבער האט מען אים געכאפט און מען האט אים אומגעברענגט. און דאס האט געברענגט די סוף פון די המון פונעם היינטיגן דור. די נעקסטע אינטערעסאנטע היסטארישע געשעעניש איז אפשר נישט אזוי דראמאטיש אבער ס'איז דאך אינטערעסאנט אז די ערשטע טעלעפאן בוק וואס איז ארויסגעקומען אויף די וועלט איז ארויסגעקומען די איין און צוואנציגסטע פעברוארי עיטין סעווענטי עיט. אין ניו העווען אין קאנעטיקוט אין אמעריקע. די פאון בוק, די טעלעפאן ביכל, האט געהאט נאר פֿופֿציק נומבערס. און צו פארשטיין, ס'איז געוועזן פארדעם טעלעפאן ביכלעך, אבער אן קיין טעלעפאן נומבערס, נאר נעמען און אדרעסן. אבער דאס איז געוועזן די ערשטע טעלעפאן ביכל מיט טעלעפאן נומבערס, טעלעפאנען זענען דעמאלטס געווען א נייע זאך. די דריטע היסטארישע געשעעניש איז געשען פֿופֿצנטע פעברוארי צוויי טויזנט אַכט. דאס האט פאסירט צו א באקאנטע רייכע אמעריקאנער ביזנעסמאן מיט די נאמען סטיוו פאסעט. וואס איז געשען צו אים און ווער איז ער געווען? ער איז געווען זייער רייך אין ביזנעס, אבער ער האט געזוכט כבוד און פרסום און פעים, דעריבער האט ער גענוצט זיין געלט צו טון פארשידענע עדווענטשורס און ער האט געבראכן אסאך וועלט רעקארדס, ווי למשל אין טו טויזנט טו איז ער געוועזן די ערשטע מענטש וואס איז אדורכגעפלויגן די גאנצע וועלט מיט א לופט באלון אן קיין איין סטאפ, און דאס איז געווען נאך זעקס מאל וואס ער האט עס פרובירט צו טון און ער איז דורכגעפאלן, איז אין טו טויזנט טו געווען די ערשטע מאל וואס ער האט עס באוויזן צו טון. אבער ער איז נישט זאט געווארן, ער האט עס געטון נאך פיר מאל, און מיט דעם איז ער נישט סתם געווען א דאפלטע חברה מאן, נאר פינף מאל א חברה מאן, אדורך געגאנגען די וועלט מיט א לופט באלאן פינף מאל. אבער דאס איז נישט געווען זיין איינציגסטע זאך, ער האט געהאט א גאנצע ליסט מיט הונדערט זעכצן ווארלד רעקארדס וואס ער האט געהאט אויף זיין נאמען, און רוב פון זיי האט ער נאך ביז היינט. אין סעפטעמבער צוויי טויזנט זיבן האט זיך סטיוו ארויסגעלאזט מיט זיין פרייוועט

דאס איז די סוף פון א מענטש וואס האט גענומען זיין געלט און עס אינוועסטעט אין איין זאך, אין כבוד און אין פעים. פון די מעשה קען מען זיך ארויסלערנען כי לא במוסר ייקח הכל, מען האט גארנישט פון פארמעגן און רייכטום טאמער נוצט מען עס אויס פאר שטותים, מען דארף נוצן דאס געלט פאר גוטע זאכן, אויפצוטון, געבן צדקה און אזוי ווייטער. און מען וועל ענדיגן מיט א אידישע זאך. י ד אלף אדר איז די יארצייט פון די הייליגע חידא זי ע ראש שטייער וואס פון זיין נאמען ר' חיים יוסף דוד אזולאי וועלכע איז אוועק י ד אלף אדר תשכ ג ס ו. די הייליגע חידא איז געווען זייער באקאנט אלס איינער פון די מאסט באקאנטסטע אחרונים צוליב דעם וואס ער האט פארפאסט אסאך ספרים אין פארשידענע נושאים ווי אויך האט ער געשריבן אינטערעסאנטע ביאגראפיע פון זיינע נסיעות וואס ער איז ארום געפארן ארום די וועלט. אבער קודם אביסעלע ביאגראפיע איבער אים. די הייליגע חידא איז געבוירן געווארן אין ירושלים צו א איד וואס האט געהייסן ר' אפרים יצחק זרחיה אזולאי, וועלכע איז געווען א איר אייניקל פון דער מקובל ר' אברהם אזולאי. זיין טאטע איז געוועזן דער פיפטע דור פון א ניסי ספרד, וואס איז ארויפגעקומען פון דער שטאט פאס פון מאראקא און א האט זיך באזעצט אין דער שטאט חברון אין ארץ ישראל. זיין מאמע ווייטער, שרה, זי איז געוועזן אן אשכנזישע, זי געווען א טאכטער פון דער מקובל ר' יוסף בילאר, וועלכע איז ארויפגעקומען צוזאמען מיט די עליה פון רבי איד החסיד. די הייליגע חידא איז אסאך ארום געפארן אין די וועלט צוליב דעם וואס ער איז געווען א שדר, א שדר מיינט א שליחה דרבנן. אין ד' שבט תק י י ג האט מען אים ארויסגעשיקט אויף זיין ערשטע רייזע לטובת די קהילה אין חברון ווי ס'זענען געזיצן אידן און געלערנט, און די חידא איז ארויסגעפארן אלס שדר שאפן געלט פאר די אידן פון חוץ לארץ פאר די לומדי תורה פון די שטאט חברון. די נסיעה האט גענומען זעקס יאר. אינמיטן ווען ער איז געוועזן אין די שטאט תוניס האט מען אים מודיע געווען אז זיין ווייב איז אוועק, מיט זיבן חדשים צוריק. שפעטער איז ער אריבערגעגאנגען וואוינען אין די שטאט ליווארנע, און אין יאר תקכ ל האט ער חתונה געהאט מיט א פרוי רחל, די טאכטער פון הרב משה הלוי פון די שטאט פיזא. זעקס יאר האט דער הייליגער חידא געוואנדערט אין די וועלט, און איז צוריקגעקומען קיין ירושלים ד' ניסן תקכ י. אין תוו ק ק א האט די פארטוגעזישע קהילה פון אמסטערדאם געשיקט א איינלאדענונג צו די הייליגע חידא אז ער זאל קומען ווערן רב אין זייערע קהילה, און כאטש ס'איז געוועזן איינע פון די רייכסטע קהילות אויף דער וועלט האט די חידא עס אפגעזאגט און ער געבליבן זיין אין ירושלים אלס א דיין. ערב ראש חודש חשון תוו ק ל ג איז די הייליגע חידא ארויסגעגאנגען אויף זיין לעצטע רייזע לטובת די קהילה פון חברון פון וועלכע נסיעה ער איז קיינמאל נישט צוריקגעקומען. אין כ ח אלול תוו ק ל ח האט ער געענדיגט זיין שליחות אין די שטאט ליווארנע, ער האט דעמאלטס געענדיגט זיין שליחות פון ארומפארן און גיין נאך געלט, און ער איז געבליבן וואוינען אין די שטאט ליווארנע ביז זיין פטירה י ט א' אדר תרפ ק סמ ו. מען האט דארט באגראבן די הייליגע חידו ת, און זיין קבר זיין ציון איז געווארן א פלאץ וואו אידן פלעגן קומען דאווענען און ספעציעל בתקופת ימים נוראים אין תשי ע ק האבן געוויסע רבנים אין ארץ ישראל באשלאסן ארויפצוברענגען דעם הייליגער חידו פון ליווארנע, מפנה זיין דעם הייליגן צדיק קיין ירושלים, און אין כ' אייר האט מען אים באגראבן אין הר המנוחות, מען האט אים נישט געקענט באגראבן אין הר הזיתים ווייל דעמאלטס איז די הר הזיתים געווען אונטער די ירדנישע הערשאפט, און ביז היינט קומען אידן מתפלל זיין אויף די הר המנוחות ביים ציון הקדוש פון די הייליגע חידו.